Musulmanyň çagasy oň taryhyny-da bilmeýär. Podesty näme isläň. Bu bir bazykiniň taryhyny sorasaň bilýär. Bir bazylaň içinden o ýüzünden girip o ýüzünden çykýar. Bir filmleri sorasaň näçe filmleri bilýär. Godusyň taryhyny-da bilmeýär musulman. Onsoň şi şiň neşir näjüre Godusy gidip azat etmeli. Biz özümiz näme etmeli?

Tehranyň milleti ondan kän. Tehranyň milleti şaýat bu wagt ýigrimi bäş, otuz milliona golaý bolan. On üç million ýehudyň elinde bir milliard ýedi ýüz million musulmanyň gyblesy şoň elinde.

Mesjidi Aksa pygamberi ýöredip gije alyp gidipdir. Muhammet pygamberi hemme enbiýalaryň ruhanyýetini şo ýerde direldip iki rekat namaz okyp Muhammet pygamber sallallahu aleyhi ve selleme Gudsi täbil beripdir. Islamy biynişde şu jüre. Men sizden bir zat soraýyn. Şu wagt sen oturan dükanyň barda. Şu dükanyňy bir goldur adam gelip eliňden zorlap towlap menbeýi deramadyňy alsa näjere tämmül edibilersiňmi? Şu gün ertirem bir pahyr aglap zeň urdy. Şujur zulm edip şujur otyr diýe. Ha, rahat oturybilersiň. Gije-gündiz kararyň bolmaz. Oňa mütemessil bolarsyň, oňa mütemessil bolarsyň. Kimiň gepi geçýe, kimiň gudraty şondan üstem.

Mi'raç gijesinde asmana şondan çykyp, iki rekat şu ýerde namaz okyp, musurmanyň çagasy onuň taryhyny-da bilmeýär. Ol üsti näme aslan? Ve bir bazyküniň taryhyny sorasaň bilýär. Bir bazylaň içinden o ýüzünden girip, o ýüzünden çykýar. Bir filmleri sorasaň näçe filmleri bilýär, Gudsyň taryhyny-da bilmeýär musulman. Onsoň şi, şiň nesil näjüre? Gudusy gidip azat etmeli. Biz özümiz näme etmeli? Daýaw bolmaly. Mutaliýamyzy köpeltmeli. Ittihadymy köpeltmeli. Hukkamlyk gudratyny birikdirmeli. Ählisi müşderegi bolmaly. Hakimiýetleň, musulman keşberleň, aý owlujyk gürrüňleri bolsa bolsun, hemmesiniň bir artisi müşderegi bolsa, näder azat bolmaz? On üç million ýehudi kuraý zeminde, on üç million ýehudi, on üç million diýeni Tehranyň, Milleti ondan kän. Tehranyň milleti şaýat bu wagt ýigrimi bäş, otuz milliona golaý bolan. On üç million ýehudyň elinde bir milliard ýedi ýüz million musulmanyň gyblesi şoň elinde. Bizem pagat ýylda birje depe Ramazanyň ahyrynda urşýakda, aý, şoňa merk ber diýýäk. Merk ber diýýäň, bizem merk ber bolmaýar. Dünýä ganuny ille we malul. Ganuny sebep-musebbebat. Hä? Şu wagt meniň bedenimde bir däne meriçlik bar. Äý, ölsün şu meriçlik, ölsün şu meriçlik, ýok bolsun diýen bilen ýok bolýarmy? Ýok bolmaýar. Näme etmeli? Dükdere gitmeli, dermanyny wagtynda atmaly, perhiziňi etmeli, onsoň gowy bolýar. Şol mergizçilik otda şo jahany islamyň içinde. Aý ölsün şo, ölsün şo. Oda bir duga, betduga. Goý ölse gowy. Ýöne musulmanlar emele girmeli. Musulmanlar jihady direltmeli. Şol jihat. Aňyrda Yslamda buýrulan ekseri-de depaýy biz depa etmeli şu depa etmeli jaýymyzda şo. Jahat hüjümi däl ki biz şu wagt şo ýerde depa etmeli jaýymyz. Bir zorly bir mesihiniň birisi musulmanlary gyrýan bolmaly Salaheddin Eýýubyň döwresinde. Muhammediňiz indi başarsa gelip sizi nejat bersin diýen bolmaly. O Salaheddin Eýýubyň gulagyna ýetipdir-de, Pygamberiň ýok ýerinde pygamberiň özi bolar diýip haý edersiň diýipdir. Meýdana giripdir, Gudsy azat edipdir. Eder, edermençilik bilen gelipdir. Ýogsam dogalary olaň bizdenem mustejabrak adam. Elini galdyrsa Hudaý daly bilýär. Daýaw, daýaw durupdyr-la. Musulman